Lubok lok, wutye nining ki ceng ceng bar aja dong i kin ka mukene ka mukene pud ceng cabit an dong tin pud dong lok mo me aloka ma tye serious peke ento wiyane kong tye standing wiyane tye ka standing still. Pien naka nen acoyo tye lawote mo tye ka mito cako biacara kulu so an dong apenyo dano meno ni man dong kulu ni eni ka ngat dong tye ki kace ngo ma itamo ni ngati twero timone anongo lwak tam mabeco mada. lwak tam madwong ata out of just within car moni matitidi ni dano mu commenting dwong ki tam mabeco keken ingeyo an macalo an labok lok leb mono lwongo wa i group wa ni gilwongo ni content creators wan oyubo lok matino tino ma dano wacwalo i social media An an bene kare ki kare abedo piny acako tamona wa a man kabok lok ki gunya eni dong ngo mono ma dong en dong tye ka timone maber dong impact ango ma kabok lok ki gunya tye kwede. Gin onongo tika tye? Pien an gire cal an ni an anongo mere ni an aco ka gin onongo bino i wiya ci amako gin onongo ni cal lacen dano tye ka penya o ka boko lok kong dong ipi boko wa aneno fada fada oneno in iwinyo gin fada oneno waco an awaco ah An awinyo dong. Ci dong ci dong atimo iye ngo? Ineno, part ngo ma atye ka driving at en aye ni wan watwero tic ki social media nining me konyowa? me acel kombeddi weko inongo lok oyot lok mukene ma pire tek in inongo within a short time kare mukene ka dano gin ongokogi piny onguki maybe lukwo gin ango gini icoyo gino moni woko dano kubbe woko within no time nongo gibino gilario. Man aye jami ma onongo nene ni opeke ma kombedo myero dok wapwo be iye social media. Ento ewa ingwene ken ku koke be tye. Social media bene rajane tye ka kwene. Hmm? Ngo ma dong social media tye timone ma dok bedo pe ber? Hmm? Laceng ca abedo lok ki ladit mo ma owaco ni inge wun lutino te nini social media oweko opeke ki gin ma kilwongo ni critical thinking ci apenyo wa ah pingo iwaco kit meno wai wun cingwu mit tutwal ma otamo i nge coc ko coyo oko ko oloko oko ka dong ocako tamone loko lok matek ba lok me aryo ma owaco en owaco ni kombeddi cawa ni gin ma social media okwanyo ki bot dano en aye lok me woro, woro dong kombeddi pe. kono ngato moni dit inyimi kono ngato moni tidi inyimi as long as wun dong lurem i social media dong itamo mere ni man eni dong ngata dong in dong itwero ngi kome bedo dong iloko dong ingalo bene calo lalwakki so ni eni bene tye ki dong jo mukene dong loko lok me freedom of expression and speech eno ni bene tye Kat gin ma pire tek en aye in me nyomo kwayi jami eno ni weng inyom cik me expression nini ma iwaco pire ni ki freedom ni ni inyom bene ki values pa society ma tye iye culture ni bene tye iye imak bene ki lok me kwan ma in ikwano ma itye ki ngec i kit me gwenyo tam ki gwenyo lok ki dano imedgi weng wek obed acel ento ka ikwanyo yo acel keken ibirweny ineno co tin ni kare ma an apenyo lok me Biacara an apenyo lok me Biacara pien an bene atye i gurup pa jo mukene mapat pat ka ma an abedo iye kombeddi ca ni an agwenye ki Lurema mukene tye Chinese. Lurema mukene tye jo okene ma atiyo kedgi tye Indi. Jo okene ma atiyo kedgi ni tye Jew. Dong jo ni ego nyuko ni weng ma an abedo alok kedgi ca weng ni gin tamgi kita gitamo kede lok pa cente part ki kite ma wan waneno kede lok pa cente. Luranga mukene tye gang i Uganda mukene gire lunyodo gikom gubedo gum gitye ki gin mo i cingi mukene gipe o ki gin mo completely dok bene mukene gitye ki wadi ma gitye i gamente dong ka ineno gin ogure ma gitye ka loko loka cente ciling ma giloko keken dongo dongo mo ma ka inen in pud ka kitye ka loko loka cente madongo kumi po ngeni in pud pe itye ready me lonyo. meno mere lok ada kong ka inen in gi ori ni o jal gine ter kong million adek moni eni cito ket i bank me a just en kiketo ki oro in ki i kop moo macon-ni ni ibino i centenary bank i lung kenyo lung-ngi eno in iwoto calo itye ka woro cere me cito i posta nongo kwok keken oketo yiko. Imanyo wani wit wit wit wit cam wa gitongo nguriko ki yo kenyo. Ni eno ni tye gere lworo man me lworo me safety ni. En tye lworo moni ma kumi miel met pien ni dong inde mako cheni madit ni eno ni. Hmm? Keno ma o i bangi no kwok keno keriko gitango ai itango ai dok ki bangi kenyo ma gibiyaki. Hmm? so nge ni in pud pe itye ready oweko an atamo ni omyero kong wan ocak normalizing lok me lok kom cente wan mo wan wan dong cene wewa weya kuman wewa weya pingo pingo mo wan pe kong omako cene madongo pa wegi ni bene. En oniang ni gin aye an pe. Ceng ca orweny dul an ma lok a CJ pud tye omoko i wiya. CJ wa wan pud maro lok me kwero pocket change. En ciling mogo ma dong nongo odong dong ceng en aye wan nongo okwero kwede wan nongo lwongo ni en aye lim. Dano tye ka loko loka lim wan tye ka loko loka cente. Ci ciling adongo ni eni wan omako nining? Nyo wek abed alok ki lurema mogo, tyen acwali matino rogina ni eni, lulwakka. An awaco ki awaco bada, kong wan ocak neno. Ngo mono ma kwanyo cawawa? Cawawa ma dong dit loyo nongo wakwanyo i ngo? Ci in icito ci nen social media ba. Kono en lok ka? Kono en lok pa jo mukene ma yubo ber jami calo mega-ni? Hmm? Ci inen the amount of time ma wan oketo jami egoni. dong tutwalle ka dong tye dong odoko ni lok kom jok oo ngato mono obuto ki ngato moni oo ngato moni kong oweko cuwale ka moni oo gumako laco moni mutoka ka moni oo geno aye dako moni omoko oko ni en ni dong wer man eni dong cabit dwe acel pud acwali tye iye. Oweko lacen ma dong iwaco ni pad iwaco ni ni amoni mon mit dong loyo gin mo keken an eni dong ka koni an dok agamo lokke lokke dong nya dong bedo dok cabit kulu ci twara aweko lokke pe dong aloko iye gin mo. Pien an macalo an dano ma ayubo content, omyero an acak tamone ni ngo jami ma an aloko iye ni mono konyo dano nining? Jami ma an aloko iye ni loko kwo pa dano nining? Jami ma an aloko iye ni kong kelo cente nining? An dong mwaka na ni pe dong mwaka me timo jami me nono. Pit bene dong tye icinga. So ka in dano ma in an aye ibedo me ka timo jami idi me nono iwang ngo? An dong kumeni an eno ni en aye wic mo myero wan obed kedi. Nen kong ma lubok lok luloka eh laloka ma pe be ngiyo wa leb munu nongo tye ka loko loka cente ca wa weng tye ka loko loka cente keken ni eh wang nongo cente ni eh

ma wilo mere bongo eno waro mere ki ikin owino ni mego ni kume rito dege cito wilo bong wilo jimi wa ki China cito wilo jimi wa ki ki ki gine ki Dubai latin pa mego ma naka en caro mere i bongo mogo jimi mogo atata en i gine i mol mol gi owino mogo ca kama nu kin ken nu naci bubu channel gi nu pongo gi angone latin e kwano woko Ci jami-ni egune-ni ka pe wan obedo ka keto iye nyeko, nyeko maber ba, pe man nyeko mo ni eo ecet dong ngati dong ci tong ngute ni aa en iko. Nyeko moni ni ka ngati eni twero timo gina kite an kono? Meno lapeny eno ba lubok lok lapeny eno. Dano tye ka nongo cene madongo jwi jwi jwi jwi ni wan kono? Wan, me acel ba, wan pe waketo cawawa me tamo lok ka nongo cente. Cawawa tye i ororo. Kono ma nyero anyera-ne, kono ma roko tere wek emed lokke, kono ma en aye kelo ka maleng, eno ni, i kono ma cito woko cafari, cito yeny ayenya, eno ni weng en aye jami ma wan tye iye. Weko walony ku pe walony matwal bulu i rogina ni kono wacak neno kit yo ma wan watwero ribbe nining me lonyo woko yot ngat moni tye ki biacara me aka cako tamo ni waribbe nining omyero gilweny nyo gitur woko omyero ilweny i biacara eni wang otur ci dong ibed gibanga iye nyero imat iye wa biya gikwero ba. Ngato mo ni in itye ka kwero downfall pa lawoti. Megi pud Lubanga tye ka yubone ayuba. Man tye factory. Col cwiny we. Megi giyubo pat. Pe dok gicwalo mere ni com acoma ni. Giyubo pat specifically for you. Wek ka obibino i poto ko iri i kori nyo go kori ko gwik we ngom. Col cwiny Lubok lok. Konyo ko.

Naka yam wa i buk maleng kiwaco wai ka in pe aye in ibalo ci in ibar lakiri namba acel dok ki leb munu iwaco ni ka in ibedo i ot maraya pe ibalo lakiri ba pien mano na dong obedo dwogo boti ni rac so lubong lok lok kacene an an an lok eni dok mwaka ni aye aketo iye gupu na. Wan ocako nongo cen nini? Aya kumbedo wan wutye ki opportunities ango i Acholi? Watwero tic kede nining? Laceng ja loko loka kot mere tuku tuku keng gijwiya iye ba rwat rwat rwat rwat o in ko ibin do o in ko in ikuru an ni kong an abin ito lacan ibi ito lacan pur papat bawoma anyaka pur papat Ka in tam an mere an ape i poto ci iwango. An dong atye i poto. Poto pa munu kong yam bedo i kin mwa-ni. Pe bedo kumenu. Ci in itye ocok ki poto-ni in imito ibed mot. Pien pud tye ka kuro ni uu jo labecagi kong odug gang, labecagi kong odug ma an abino neno in iti kwede? Pingo onongo in pe ibino? Nyo onongo pingo in onongo iculo dege? Dege ma an ayero me bini nongo in iculo? Ci lok ka kebe loko, lok mere lok koko ka maleng. An gira wun mukene you appreciate ni an awaco keto myero awac kede. Pien konya mune pe. Hmm? Ka gin omo marac giwace rac. Ka gin omo maber giwace ber. Eno ma pire tekke en aye acoli. Wan acako lony nining? Inongo lutino atitino eh, lutino lurokke eni nongo gitye ka discussing lok me nongo cente. Cawa me tic gin tye ka loko lok pa cente. En wan cawa me tic wan atye ka loko gin mukene. Ci an atye ka lego alega pe inen videona i cawa me tic. Ka ibineno videona neno tyenu. Pe ibal cawa iye. Pe dong en video na dong in dong itye bedo iye dong iwir wir ineno acel idok i apar pingo? Pingo ibinongo cene nining ki lok ka neno video na ni? Pe inen video na ka pe kelo iri cente. Cawa dong eno ni cawa ne obed cawa me tic. hmm? jo okene eno wun lubo korgi eni kono kono youtube kono i tiktok kokwen pe wunen videogi ka ca me tic pe icito i facebook gi ka ca me tic ko itic enini jemi mukene wek dong obed me galo wangi dok bene omyero in i control ngo ma in irwako i wiya Ka in iweko mere ni jami weng onong store in dong wir ni odok mere store me coko miu ci ito woko lacan, ito lacan pien ca ma nongo omyero ryeko obin pien ryeko mukene ryeko mukene konyi me biacara ryeko mukene bikonyi me kubbe ki dano lemono wa is your net network is your network. Cing ni myero ibed akubbe mere ki lubwolo cawa weng tye ma oyero oro i te barca ongaro mono okato olok inge lela okato olok i kom lela pikipiki okato olok i kom pikipiki mutoka okato olok i kom mutoka maka okato olok i kom maka ineno gin ma in iyero ma omyero in iket cawani iye pire tek ci iweko an. cen mere lokke dong aloka ata pien gin mukene bene ka ibedo ma itye ka tamo tam ata myero ilokke ata ineno nino ma lacen wa biyubo mot dong an challenge na tye bot wan tutwalle lulwakka pien ba meno lok i kom jo madongo ki jo matino jo matino twero neno ki botwa. so piwa tek wan dong kome watye i generation pa lutino acholi ma omyero kong wan dok olok story wa story wa diki ma kibi coyo ni ngo tye jo ma jo ma maro tela gi gitye ki there is a quotation moni ma gin tye ka waco ni o ngatu moni naka yang nen calo I don't remember ni kono every generation has a responsibility to shape their own narrative Dong wamwati ni ngo? An atye ki lurema kenyo lutino acel maryek ryek mo ma pe lare. Tye lutino acholi mukene maryek ma are doing great things irrespective of mwaka gi. Dong how do we leverage dano ni ego nyo weng ma tye ki ngec ma papat wakelgi kacelu wek wacek otam pien tam ka giribo ber ka wanywako tam ci wanenu yo ango ma watwero cako kwede gino mo ma konyo jingo wan enoni weng economics loko about complementary goods and services. Ngato moni tye ka gedo calo keno for instance larema keno lagedo eh pingo pe an anen yo mo acak gino mo ma konyo keno maybe hardware ineno o gine lawote ca gine. opita pien okwoko gitye ki takataka ma gicwako plastic koko weng giloko woko into jami mogo calo kumeri gitye ki taka tails tails man me gedoni ma nyuto ni pita twero cato tails bot keno, keno dong lagedo ineno nongo enoni weng nongo wan watye ka dongo i kinwa gin ma luloka timo. Gin ma rok mukene timo ene kit ma gin ginotte kede i kingi ene gin agwoko biacaragi. Gin akelo itgi cene cene ci wirre me kite ni kingi. Aya ka dong gutiyo dong matek dong wa a jal otyeno dong Friday tyen Friday wucel kong wa namu ci aroki namo bot pita. en aye nongo tye ki zo dongo bar ma nyuto cene ni enoni ma ma pita owilo gine keno owilo kede ki ki ki ki tiles ki bot pitani dok gidwoko izo dongo cene dok odok gang wire kit enoni. Ineno? Aya, jo ma kicoyogi i tic ego nio luweny nongo bene gitye ka benefiting. Ma nyo ni at the end of the day, ngat moni nongo odok ki cene. Family moni odok ki ciling matino tino tino tino. Cene bedo. Ineno? So, omyero wan oneno kit jo. An mere lok me cente ba, en aye kong omyero wan oket iye gubu wa ya. Wa mobilizing dano me neno, wan twero nyayo cene nining? Eno ni gin na pire tek. Dong tye jami ma an bene timo ma lukke ki lok eni. Me acel ko abicako ki mobilizing. An nongo jwi pa amaro lok me WhatsApp group otwal. Eno dong amito ni a creating a think tank me WhatsApp group pa lutino en me generation na ni.

in icako bedo comfortable without an investment ni ci in inino bene wa odiko ba fu inino bene ko constant pe dok ni ko ico dok ko pien gin mo tye aremo wini ineno libok lok lok eni lok ma pire tek kong we must be intentional deliberate in in terms of me acel ngo ma wan oye occupying our time

group en an abe cako whatsapp group en an aye cako ni wa wa be yero be dano yero ba ka mer in me lawac kom me tic mer bedo ka kopo gino moni ki whatsapp group moni keli mwani o go go go anyako moni mako cali ludok ibini cwale group wani ngeni in lawot in lawot group dong pe group pi Ineno? So omyero wanen ni wabedo very very intentional dok be omyero wa guarding space eni wek wadong kong. Ka diki ma wano ni ok ngat mo tye ki start up, ngat mo tye atim gino, ngat mo tye agwoko pego, ngat mo tye agwoko dyegi, calo an lagwok dyel eni. Hmm? In iwaco ka aduki, an atye agwoko dyegi. An an tye gin ki cim kaka tyel moni tye wot alenga alenga nongo agoyo cim jal le ineno min tyel eni ineno tye nining ni eni aye gin an dong atimo ci in ibedo mere ka ready oo ka adugi ka adugi kura ada calo ikuro Yecu ibwolle kwede kenyo dong eno aye lok ba. Dano mapol tye. Aya, watwero mobilizing cene ni ni kinwa. Ka in iwoto in driving and yo Kampala i ceng cabit, no, dak de ikato meri dong bobi, inen en group alangi ma obedo tyeno tyeno, no dano tye acito ka gonyo cup, mon, cao ceng cabit weng otyeno kacokke me boli cup, dano tye abedo iye. No ibolo gino moni manok. Mene ni weng mobilizing cene. Oli gam ni yok iting ter gino moni. Gam ni yok iting cer chako ki gino moni. Ni eno ni eno gino myero wan emphasizing. But weng chake ki wi store yugi. Ka ibedo mere wi bedo store mere me choko yugi. ca weng in itye i tiktok itye i tiktok tiktok tiktok video kany kwica ikure akura nongo ibedo wa nongo atye ka kuto ci wane gino mo tin pe otimme alika mo tin pe otimme ineno dong kiti be ineno ngo ma dong in dong ibedo ka legone jwi io dong twero action ma ilego ni gin marac obed atimme wek in dong ibed iye kenyo kara mukene in ineno dano dong tye ka car me tic ba.

Ci ka giloko ni, Oo, ngati gigur gitime ni giwakke, ngati gigur gitime ni gikwano, ngati gigur gitime. En ke kodi lokki en en aye lok man me kwiya piny. Lokki eguni. Dok in ne inen me in ne iti iti de grup mi awinyi ngati owaco ni Eh, o kon gene lawo ma de ipeke ma ipeke. Ngaro moni tye abino boti ka wai, jali winyo lok wai a a a pa winyo. Ogak keri ki kunu. Icobo loko. Igwoko wi adami. Pien gino mo keken ma nyen ma in iye weko donyo kwanyo gin acon. Ka ono ni ryeko mo no tye obuto kenyi me konyi ki gino mo, ce in irwako meri miyo iye. Ryeko wot. dong dong ki miu ineno so lubok lok an mere tyena wa eno kong omyero an atam ngo ma atye ka tamo ne ni kong an atame ka mera kong kedwu wa cako konye nining wan watye ki lutino lutino kumalo me Uganda mukene gitye woko ka gidwong komedi calo anama gitye ka medde ameda gimito timo gino mo. Gin ma gin mito timone ni will be creating employment pi in itye gang kec me wek kong wa duko ni. Tye ka nene? En itye be itye atamone. Man ngato mo tye la diki ma tye mito cako otelle. Hmm? Lawot mo mo mito cako otel. Otel en in dano muni en bitiye ke in ki gang kenyo. ma nyuto myero in cak yubo kiti cak yubbe ni an mono aye tim ka opportunity ma dong bino nongi dong nongi dong itye ready gini dong tye ka cito en wa i dakika pyera adek dong lok eni lokke lokke lit dok bene lokke ber dok bene lokke pire tek dok bene jomine dwong ata cawa dong aneno cito acita ki nangina ento an mara kong dong an dong aloko aweko botwu dano tye ki miti me neno ni species wa tutwalle responsibility pa wan jo me content creators tye ni ngo i society wa ni tic wa ngo ni eno ni en aye ka ma an a challenging luwota mukene ma yubo content en ni wa ce wuneno ne ni gin ma wan wuketo mono konyo wa ni ning gin ma wan wuketo mono medo ngec ni ning Ineno? Because labongo eno jami mo bibedo ka bedo ka ka crowding our social media space i community wa bedo mere en jami mere atata kit eno ni jami atata jami atata jami atata ma pe translating i cente nama acel onyo konyo me building wi dano ni eno ni watimo nining waloko nining can nama acel ti i wic In ibedo lacano i wii ma peya ibedo lacano i Jebania. Ibedo lacano i wii in meri i wii keno in meri in dong poverty. Wii keny store me poverty. In aye loko ka in ene loko wii o ka dami.

Pien ka itye i beta inongo cawa weng wangi gin aye ileko weng ojal odilo tum adi adi ojal gin nga adiki tuku nga cawa weng itye ka yenyo fixture igamo fixture ki i betting go oloko weng icit ci ibedo iye piny cawa cito iye ba cok five hours, four hours, two hours cawa ni enoni nongo in nongo iketoki gin mo ma konyo ba ma keli cene giri ma tye sure ba. So jami tye, tic tye me atima. Ciling mitte omyero wan olony nyo. That is the only way. Omyero wan olony nyo, omyero wan onong cente. Neno, wa inongo cene nining? Me acel tic. Ka itye ki tic mak miti tic matek ci inen ka in pe ilony.

Wan wan nam ocoko nam ocoko ci ka wan omyero obedo me adii i cociti omyero wan wane ni jo ma lubiacar myero kong nama gumedde woko namagi myero omedde malo lubiacara ma nongo gua rinon ni man eni lubiacara ma actually ma gitye ki cente ineno dok bene tum ma omeri pe imwoco in megi. Tam pi megi, caba weng myero in bed hungry wek an aye nongo cene nining? An ami nyai cene nining? Ka in inongo mucara ni gam giri mucara ni okonyi ento cak tamo biacara. Ka diki ipe in biweko ofici eh, ki latini meno itama ini ba. In ingeyo ni ka en diki ipe ne iweko biacara. gilwongo generational wealth ineno wan eni wan jo kene ka pe wakwano ka pe nongo wegiwa lubiacara so biacara en aye kong omiyo wan tam lokke maber tye dano mukene gudo kene wan dong oneno gi inducting lutinogi i biacaragi mot mot mot mot mot an atye ki example-le i ot bot ogit bot mamana waya kikome lutinone ngeyo biacara ma en timo A to Z ma enoni is a big inspiration mm? so JJ mukene calo en i office ki nganga in be accountant in pe twero pwonyo latini ya in bedo accountant diki ma ka an dong uh, uh, retiring ki dog tica en in de bini leya leya enoni pe timme eno ka in no ikero biacara latini diki ma idong mede ka latin akwiri biacara lyel ma in eno nongo icako pwonyne con con con con so lok eni lok ma pire tek ma omyera omyero wun konya iye hmm? an angeyo wun jo ma ryeko dwong kenya ata jo ma tye ki ngec lok me biacara dwong ata watimo nining wun miyo tam iye ni ngo wan ocaro ceko nyayo cente i cingwa nining Gini eni ba pe pi dano weng ba, pe dano weng ni dong dano weng dong biacara kolo kor ba pe timme kumeno ento ka ngat ma ngeyo ni en mere en lakirikiri maber lageng en oweko en oribbe pire tek pien tye jo mukene ma ngeyo lok ka ocune acuna biacara ni in en kit alyel-li acalo an kit an Lubanga omiya lok aloko gira. Hmm? Eno mogo nongo an pe angeyo lok me gwoko cente. Now, ka wan do oripe, ngaru moni tye accountant, tye lagingi ma pe be pwanyo pa pyero bic me kalam ka itamo to. Ko co ngiyo wa in ki ni do dongo adi. Jone ni pigi me tego i biacara. Ineo? Ento i atika ne, biacara konyo biacara lawote ni ning. Eno ni gen ma pire dong tek, complementary business. pire tek. Community connections collaboration meno aye motto me WhatsApp group ma an bicako ni. Dong ka in iwinyo cwiny ma in inge ni in itye i generation wani. Dong generation wani eh, wan do tim wan man group me pyera adek to pyera angwen ma mene dong generation pyera angwen be dong is the high end but i atikane wan otimo wa generation ma en dong pyera dek obino kede dong wa i pyera dek aboro gini uh, en wadwoko piny pyera abic en dong kumere can tye lutino mukene mufute ma gin lok me IT gini gigwa ba yeba wi lobo ni dong mito IT so watigi wadwoko i pyera abic ma lutino ma kwiri pyera abic wabino kede wa i pyera angwen wadonyo i WhatsApp group diki ka Lubanga ber wacako wabol i cubwa mo matitidi ma nongo lu members lubiacara luwotwa gibino oli boro weng dwoko ki profit boro weng dwoko ki profit ento nongo wangeyo ne ki ngo ma nga timo networking pire tek lubok lok Tinda aloko en pi twok dakika pyeradek wiye adek, dong ka oweka gik kakany. En olok ni eni omyero wan omedde kede. Dong ka in itye kenyo, nen ni icwalo comment ni, maybe iketo namba cimmi, ka imito bedo i WhatsApp group-pi, pe dong in dong mwaki nongo kare pyerangwen noma, pien ni en dong wun generation wu pat. Wun dong ci lok loki wun dong wun jo okene kunu. Wek kong wan ocak matitidi ni eni, ka wa, wun dong wan consulting wun, pe wubed in the day to day. Wan wubino wapenyiwu tam. acel aryo adek ci wumiyo ki group-pi eni. Ineno? Kare mukene wa mito walwong dano mogo mubedo i biacara calo kaka nyergi ori iye-ni. Gin otit pi eh, gin cako bedo i biacara ma giri iye kit en nining wek wapwonnye, wapwonnye. It is very important to build a critical mass of business and entrepreneurs i gangwa. Pire tek. Cente yabo yoba dok cente aye dong tiyo. ka i pe ki kas i lobo ni peko tye ba kwano cwalo nining ot yat i bedo iye nining i yubo gangi nining lok tye ka kenyo kong kit eno ba ka boko lok pud dok adugo nino ma lacen.